Хәерле кич, НТР каналында яңалыклар тапшыруы. Студида Альбин Вәлиева. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Ачыктан ачык сөйләшү. Вакытында бу бик дөрес булган инде монда Wildberries-ның үзәге ачылгач. Түбән Камага эш сәфәре белән Татарстан Рәисе каршындагы эшкуарлар хокукларын яклау буенча вәкаләтле вәкил Фәрит Габделганиев килде. Эшләр график буенча бара. Безнең ишек алды программасы актив гамәлгә ашырыла. Мошенниклар корбаны. 23 яшьлек егет театрга билет алырга теләп 1 миллион сум акчасын югалткан. Түбән Камада бердән-бер. Минемчә, үз телемне белү бик мөһим. 35 нче лицейның чыгарылыш сыйныф укучысы татар теленнән бердәм республика имтиханын тапшырган. БДИ нәтиҗәләре, 24 нче лицейның 11 чыгарылыш сыйныф укучысы 100 балл алган. Бүген Түбән Камага эш сәфәре белән Татарстан Республикасы Рәисе каршындагы эшкуарлар хокукларын яклау буенча вәкаләтле вәкил Фәрит Габделганиев килде. Ул Түбән Кама сәнәгать паркында булып, резидентларның эшчәнлеге белән танышты. Шулай ук База креатив индустрияләр үзәгендә аның катнашында эшлекле очрашу узды. Фәрит Габделганиев эшмәкәрләр белән аралашты, аларның югары дәрәҗәдәге профессиональлеген билгеләп үтте һәм бизнесны үстерүгә кагылышлы актуаль мәсьәләләр турында фикер алышты. Очрашуда шулай ук Түбән Камада эшмәкәрлеккә ярдәм итү үзәге эшчәнлеген яңарту мәсьәләсе күтәрелде. Әлеге проектны шәһәр көненә гамәлгә ашыру планаштырыла, дип белдерде Радмир Беляев. Монда барлыгы җиде парк эшли. Сәнәгать парклары менә хәзер күзәтеп торабыз, алар инде күп нәрсә җитештерә. Вакытында бу бик дөрес булган инде. Монда Wildberries-ның үзәге ачылгач, алар эшмәкәрләр үзләренең продукциясен шул Wildberries аша сата алалар. Чөнки җитештерү генә түгел, аны сатуы да бик зур Бурыч, моны хәзер бик матур үтиләр. Икенче яктан, менә күрәбез, менә бу атнада без тирә мөхит саклау прокуратурасы белән зур әңгәмә уздырдык. Анда күрәбез инде, икенче мәртәбә шул пыяланы, пластикны ничек эшкәртеп була. Менә күрәбез, монда Түбән Камада зур химия үзәгендә шундый эшмәкәрләр бар, алар аны кабат катланалар. Шуның өчен менә аларның продукцияләрен без республика күләм безнең министрлыкларга күрсәтергә тиеш. Аларга шуны сатуда безнең ярдәмебез бик кирәк. Безнең ишегалды программасы актив гамәлгә ашырыла. Планда 250 мең квадрат метрдан артык асфаль өслеге ремонтлау, 458 яктырту баганасы һәм 1700 дән артык кече архитектура формасы урнаштыру. Гамәлгә ашыру елларында республика программасы барлык күп фатирлы йортларның 75 проценттан артыгын колачлады. Быел 55 йорт яны территориясен төзекләндерү планлаштырыла, шуларның 47 се шәһәрдә, сигезе Ширәмәт авылында һәм Кама Аланы бистәсендә урнашкан. Театр билетына алданып, 1 миллион сум акчасын югалткан 23 яшьлек түбән камалы мошенниклар тозагына эләккән. Зыян күрүче сөйләвенчә, ул интернет челтәрендә бер кыз белән танышкан. Аралашу вакытында әңгәмәдәше театрга барырга тәкъдим иткән

Безнең чыгарылышларны НТРның рәсми сайтында һәм Вконтакте челтәрендәге Татарлайф аккаунтында карый аласыз. Шулай ук Макс төркеменә рәхим итегез. Алия Срурова, Түбән Камда татар теленнән бердәм республика имтиханын тапшырган бердәнбер укучы. Ул утыз бишенче лицейны тәмамлаган. Остазы, Гөлүсә Яруллина. Шунысы игътибарга лаек, соңгы елларда нәкъ менә әлеге белем бирү учреждениесе укучылары бу фәнне имтихан тапшыру өчен ешрак сайлый. Ни өчен? Бу хакта туган тел өчен җан атучы шәһәрдәш үзе сөйләр. Алия Срурова үзенең татар кызы булуы белән чиксез горурлана. Аның яраткан шагыйре Габдулла Тукай. Авторның Бәйрәм бүген шигыре кызның күңел халәтен яхшы чагылдыра. 35 нче лицейның чыгарылыш сыйныф укучысы татар теленнән бердәм республика имтиханын югары баллга тапшырган. Түбән Камада бу фәнне сайлаучылар арасында ул бердәнбер. Татар теле миңа укырга керү өчен кирәкми, ләкин мин Татарстанда яшим. Минем туганнар барысы да татарлар һәм мин бу телне балачактан ишетәм. Шуңа күрә, минемчә, үз телемне белү бик мөһим.

Чыгарылыш сыйныф укучысы киләчәген IT-белгечлек белән бәйләргә тели, әмма татар теле, минем гомерлек юлдашым, ди Алия. Егерме дүртенче лицей-интернатның чыгарылыш сыйныф укучылары да БДИ буенча югары нәтиҗәләр күрсәтте. Унбер кеше, 100 балл, шуларның икесе, ике фән буенча 200 балл җыйган. Бу күрсәткечләр химия, рус теле һәм математик фәннәрендә аеруча күзәтелә. Уку йорты директоры Ильяс Вәлиуллин сүзләренчә, бу, укытучылар, балалар һәм аларның әти-әниләренең уртак хезмәт җимеше. Коллектив фикеренчә, мондый нәтиҗәләр шәһәрнең 60 елыгына әһәмиятле һәм символик бүләк булып тора. Әгәр сезгә яңалык ошалса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичкүн бердә һәм иртәнге сәгать алтыда кабатлап күрсәтелә. Алда сезне һава торышы турында мәгълүмат көтә. Безнең белән булганыгыз өчен рәхмәт! Кичләрегез хәерле һәм имин узсын!